Tuzan hi, tuzan hi hla an i thei soi mu. Tuzan hi hla atu ah Laifa Laimi simi mu Laimi timi miphun in Khrihfa kalpi mi Laimi timi miphun le Laimi timi Khrihfabu in Khrihfabu kalpi mi le Laimi miphun pakhatnak chiah in biaknak kalpimi le Pathian phung chimmi le Baibal relmi vialte nan sinah tutan ah ka chim dingmi hi a si. Tutan ah han kan fapa kan hawipa pakhat nih a rak ka leng i YouTube na YouTube chimmi ah khan van nawl a ngai lomi vancung penah a lut lai lo timi Baibal ca hoi dah um te rak ka chim lo tiah ka ti e lo ka ti Baibal ca ka va lak i concordance vale cung i tling bikmi concordance ka lak i cu concordance ah cun nawl ngai timi Baibal chungah ummi vancung pennak kong a ngai timi kha mu va vuan timi mu obey timi present ah khan za le somri le voi ruk past um rih cuna ma perfect tense um rih cunu ah continuous um rih cunu ah mu va vuan timi future um rih cunu ah obedient timi adjective um rih non obedience um rih khami kha ka chim na ka tikah how lo ai ti kha ka duh lo lai ti sia din na du dia no la ngai lo mi ban chu pana lu dai lo na ti mi ba fang te kha ba ba chong ro mi te ra ti ro te kha de dina chu an chong dina ka ko kha asin ka ti rom angan hlei ru ka pi ai a rel di nuwa cha chang te ka du ai te ka ti ka le kho ti lo kha ka le kho ti ra tu kha a tlung kha ka mun sim lai mu thaizing kip tu a a tho lai van ramu ka valeni Nawl ngai lo mi vancung pal ah lut lai lo tiah na ti Baibal cang rak ka pek law tiah a piak kho lo tiah rak ti te rak zoh te mu. Kha vialte ka rup kha rak zoh te u. Thiang thlarau nan zomtaih caah le nan serset caah Laitlang ka va kal i thiang thlarau zomta le serset mi vialte kha tu an thi dih cang. Mu thi dih cang. Nanmah lawng kha nan luat lai lo kha van ram le kan ti nan ti lo thiang thlarau nan zomtaih caah si. Thlan tlang ah ka va kal le thongkhat lo ka som ko le paruk ah khating ah an ka zuan hnawh an ka zuan hna tuan thi dih an si pang ta dih Hakha lakphak dor ah an ka zuan hno hoi Hakha lakphak da ka zuan hno mi pa kha motoka hmau e thi asi poi ta dih kha mu thong a tla ri hoi kha atu zong kha Denmark le ma Denmark Khrifa bu a khaban tuk lungpun ngai mi vialte kha atu hi zan ka dok mang ni si himu thain zu khor ka tlong lai van na u Denmark rak phani nawl a ngai lo mi vancung ban an lut lai lo nawl a ngai mi an lut lai tiah ti mi baldak an hal i a chim kho lo nan ti lai mu kha Paul vialte kha rak zoh te u mu rak zoh te u thiang thlarau nan zuam tai caan nan cung a tlung mi vialte kha hakha hmailei ah zeitluk an zangfang nan si te ti rak zoh te u zangfang nan si tuk te lai atu ah lai tang ka bakal ah thlatna ka zuan hong mi pa in chungin hin ya kum som thum sang a fale vialte ho mane tu tiang an ka nol lo long si lo ka hnai an rangam lo an ṭih tuk. Kha kei na ka si lo cu. Thiang Thlarau rianṭuan nan zuam taimi kha si ko cu. Hakha Laphak Doral nih an ka zuan hnu hoi i kha Laphak Doral kawlbawi vialte nan um dih. Pine hmu, upadi zong um, pine hmu, Lawaka zong um, pine saipie hmupa zong um ti. Moroka cungah pine upadi hmu pa he kan i cit i, zei ti, Laimi kha bantuk nawl ngai lomi an tam tuk e ka ti. Kawlpa bak nih kha la pheisa an in sawkami kha taya cuai kho si a ti kei nih kei cu taya cuai mi ka si lo e mu dawtnak he kal mi ka si a ti o ang o lai da ang o lai da ti ang o lai ti zung ko se motor ka mau e thi si poi via da tla di din da fa le via de han nam ton mu nan zum lo le va test te tu dan pa long va test te na zum lo le mu thain zong van mu ka hala ka le khalon de bible cha hi tia pi ka put mi zo lo in cha chang chang khate ka hali chu chu ka le khowe lo Haile zong ka let kho hlei lo. Curuangah kha bantuk lungput ngeimi kha vanong u kha nawl a ngai lo in vancung pangah lut lai lo nawl ngai men lut lai tin Bible cang kan pe lo tiang ti kan pe kho lo ti tiah khati khan ka chim kho lo ruangah khan nanmah kha thluachuah nan cong si lo cu ka chim kho lo ruangah nan ka tei nong si lo cu mu kha minung cu nan tei ko lai mu atu cu dong na ka chim lai Kei kha nawlngaih kaa thim i Bawipa nawlngaih tuah Bawipa rak ka zaangfai vawlei cungah kalter i thawngṭha ka chimtermi ka si. Atu nanmah thengmang kha rak chim tikah kei ka naupa hmanh ka chim kho lo. Ka chuahpimi ka naupa hmanh ka chim kho lo. Ka chuahpimi ka farle zong ka chim kho lo. Nawl a ngai lomi cu a chim ka chim kho lo. Cu ka chim kho lomi ka sungmi cu hmun tam tuk ka sung. Atu zan lawngah ka sung lo. Vawleicung hmun tamtuk a sung. Serkha ka sungmi kha vawleicung ah a sung men ka timi kha kei ka sungmi kha ca thluachuah si suk thluachuah si suk ka chim kho minung pakhat thlen ding a bia ka chim thiam lomi ka dah kha ka sungmi si suk cu ne ne kawl la ka lumi hi kawlmi thlen ding a lut lo cu bawi pano ka ngai ka lut mi si suk cucu vanawng cu kawl la ka lut kawl pakhat man thleng lo ti dah man ko bawi pano ka ngai kawl la ka lut kawl men ni thleng lo to kawl rampi ka thlen la dia nan ti hoi ka ti lo Sizung ka um lioah ICU ka um lioah tari ka lit lioah Kawlram in an ka auh tiah ka timi kha nan nih Kawlram ka thlen lai ti nan ti tete ah thlen lo nan ti hoi. Kha Lai lungput a ngeimi le Lai lungput in Khrihfa simi vialte nih kha bantuk thil an tuahmi kha Laitlang vialte chiatsan ah cang te la ka zoh te u. Cun ah Norway ka rat lio ka chimmi kha minute panga kha an hlun hoi mu khakha kha hluntu pa kha Norway sizung bak ah thi sizung ah ka va zoh ka va zoh ka va zoh thla ka cam ta ka tia duh lo a thi bak ko kha curuangah atu zan cu ka chim cang kamu lai mi miphun in nan kal ruangah le miphun ca nan dir tuk ruangah le bible ca kha miphun ah nan thlen tuk ruangah le thiangthar rian tuannak kha nan zom tai tuk ruangah kha bantuk nan thi lomang mi se tu ruangah nan thi tikah khan van rabuk ruangah ti hla mu khakha miphun nan ṭanh ruangah a si. Curuangah tutan kha ka chim ta khakha nan ngam ahcun miphun va ṭanh ko u. Nan thi cuahmah lai, nan cimit lai. Baibal chungah cimmi mi khoi lo um nan ka hal hoi lai. A hram thawng lawng tiang lo nan rel cok lai lo. A tam tukmi kha pakhat ti lawng nan duh ruangah a si ko cu. Salome Biakam kong nawlngai kong ka chimmi kha khoika zan dah um tiah na ti seh kha atudan na ka hal lai mu atudan pa ka hal chiri lai tudan ram pa kha tudan ram pa nong kan hal kha fa na ngei mi khi na nupi he na i ti mi khi khoika zan na chai cha da fa na hrin a zei zon tan in da fa an hrin tar Vong tumi la ring uh. Fan na hrin mi khi na nupi zeitin nih piro na fan na hrin? Zein le fan hrin tal? Na zang a chat rom a fan na hrin? Na nupi chuah a ṭhat lawng a fa na sin. Tangral minung a vawngtu ral ring u. A khuami ka chim lo kha bantuk minung nan chuak. Atu kha wangtu bak a si ti kha mu Thantlang in a chuak. Hakha in a chuak. Nan ka zuan hnawh lang man. Hakha i Lapha ka zuan hnawh ban zo phei pa ṭhimṭhim si. Norway i a tuahmi pa sizung a thimi zong zohphei pa ṭhiamṭhiam si khah. Leitak pa si kha leitak pa. Sizung ah a thih lai tiangin thlacam ah ka awi ka hnawhmi si. Zeirong ah dah minung an luan hnawh? Ziah Baibal in zuam hna law, ziah Baibal hramthawk lawng tiang nan rel law, Jeremy nawl in zuam hnawh. Than lang ka va kale van u chet ser hmang nan ka ti hoi. A ho hmanh che ka ser bal lo, ka ser bal lo. Nan mah nan lungput ah khan miphun nan tan ruangah si kha. miphun tam men ah atu dang rengun le karari lai zak zo te u rak ra u atu zan ah video ka zai lai ti ati ati video jai mi si mu kemen ka zai tor mi si lo ama ni ka zai lai ti mi si ka Baibal rel loin Baibal cacang rak ka chim timi cu sullam lo cu si lo mei? Kha rak ngai te maw tudan ralmipa kha? Tudan ralmipa kha Baibal rel loin Baibal rak ka chim timi sullam lo cu kha. Kha kha kha ka chimmi si ko. Chimmi si ko. Khakha lih zong ka chim lo. Norway ah ti chungah tlami le chungah tlami hna kha pahnih kha thla ka cam piak a dam ee tiah ka timi tete ka khamia ka chimmi kha van ram ah lih Norway ah ti chungmi tla zong thla cam piak lo a phan lo tiah a ti ti si khakha video ah chim ee tiah an ka ti ama pa inn ah tutan ah ka va phan ama pa zong ka va hal kha zong kha wong tu le zi phai mi thin man si kha wong tu le phai si ko Einak a va phan. A fapa lawng ka va hmuh. Khati khan minung na kan zuan hnawh lengmang tikah khan mu nan kan tei le nan rual lai kanmah minung cu nan tei zongah Bawipa Thiang Thlarau nan tei kho lai lo. Nan cimit ti lai rul zoh te u. Nan cimit ti lai. Ralrin tuk kan hau. Denmark ka ratmi hi thawnghnih pahra ka ra i thawnghnih pahra tu i thawnghnih hleng ah thawnghnih kul le nga kum hleng ah nu ka ra ṭhan si ko maw khah Denmark a ummi hna Laimi hna mu khah kum hleng ah chuah tu ka ra ṭhanmi si miphun dang le khua dang cu thawnghnih pahra in thawnghnih kul le nga kum hleng ah an voi hra voi hleihnih ka phan na min sinah tu ah voi hnihnak ka rak phanmi te si khah atu cu nan fimnak le nan thiamnak in nan ka bawh i keimah i ka chim kho lo dingmi hmunte ah nan ka zuan hnu i nan ka ka chim kho bal tuan ka sung nan ka tei kha rak zo te u kha mu kei tu nan ka sung nan ka tei ka cohlan ka ngaihthiam hna kha rak zo te u mu rak zo te u minung cu rak kan hal ti hlau vancung pennak lu dingah nawl ngai lo men lut lai lo nawl ngai mi lawng lut lai na ti na ti ti si kha ka chimmi khoi lawng rak pu te u Atutan pa cu na khue kha na zin zakhat zan hi ka ngai a ti. Zeirong ah na keimah sual na kawl deuh khuet lo ngai hnga. Zia thluachuah co lo. Thluachuah co lo. Vawngtu ah ka va kal i vawngtu kha ka va phan i biakinn pakhat ah ka va kal i biakinn hmai ah vawngtu bawipa inn si an ti. Vawngtu bawipa nih biakinn kha lung ah khamh ding ka hmu zia lung na khamh tiah ka hal i an zia thlat lo ca si a ti. Aw si seh ka ti a tu ti dang ti mung ti lo. Biakinn hmai bak khan lung a khamh. Amah kha ka va kal lio ah thil a rak suk. thil a sung le ka va hmuh hi lungkham i pa hola si da ti keimak a si ti ziah na kham ka ti an that lo ca sia ti min bi tha ko lo le chon hon na hmu lai ka ti tak a thi cang ti rak zo te mu rak zo te kha cutlukin mu mi sual na kol nan du le mu mi nung in bitak mu nan du acun rak kol thoma ko ka poi thluamah ko. Kha ka can le dong tang. Tudan khuen timi zong ka dong tang. Dong tang. Thain cu Denmark kal tak cang lai ka dong tang ko. Azan ne se mu ka pa.